Bu sanky soragyňa jogabyna tapmadyňyz. Haýsy maşyn akkumulýatorsyz ýöreýär diýdim. Oňa da şu mat jem-jümi ýigrimi müň manat sowgat goýuldy. Kimde kim soragyň jogabyny tapsa-da, ýa Daşoguz, Bollumsaz, Röwşen aýakgap egin-eşik dükanyň adyndanam ýene-de on müň manat. Şu mat şu akkumulýator boýunça sorag boýunça jemi otuz müň manat sowgat goýuldy. Haýsy maşyn akkumulýatorsyz ýöreýär? Kim bilýär?

Men sendenem köp edýän. Men ikiňizdenem gowy edýän. Dawaýçy barlap göräýeli. Göräýeris.
Siziň gaty gowy wkusyňyz bar ekeni. Zat saýlamagda ökde ekeniňiz. Magazyna gireňizde gowy zat saýlajagyňyza ynanýadym. Çyndanam.
Hawa. Şunam gowja gördüm siziň pikiriňizi. Hawa gaty owadan. Biri birinden owadan.
Şuny saýladyňyzmy? Hawa.
Şunam alaýyn-da, maňa prosent berilýär, bäş sany çaga ekleýän-de, şonuň üstündäkini ýyrtyk. Boldy, şeýlemi kadyýdim? Ýok, ýok, ýyrtyk, ýyrtyk. Alýaňyzmy? Bolýar, bor, alaýyn. Şunam alaýyn. Bolýar, onda şundanam alaýyn.

Dur! Haçan bergin berýäň? Öööw, aýagam kaçat etýäňmi? Durşy bilen. Bet gerek?
Öööw, korotçe, brat, bäş müňe karz ber diýýäňmi? Mesele däl, brat. Eý, aýrylyň! Öňkügem bereňok, golalaşma meň ýanyma. Süýş bar. Süýş diýýän. Agam salama. Waleýkim Agam essalam.
hudaý ýol ber. Aýda eşik aljak bolýanda. Aý jigim beýdip gelmäňä ýaman ýalňyş, özüňä tüweleme ýetişen oglan eliň aýagyň sagdyn, iň bolmanda tekerjiklemi garalydyp ber ýa aýnany süpürip ber, şoňa görä hyzmatyňa görä hak töleseň dogry bor. Beýtmäň ýalňyş bolýa jigim. Aý bolýam.

Aý haw, bu goňşyň täzeje ýewropeýka alypdyr, şoňa gülýänaw. Aý, muňa nä gülmeli mundan? Aý, nätdiň-aý, gülme goňşyňa geler başyňa diýipdirler-ow, tentek. Muňa iki gülme-de, a bile güleli.
Akylym birhili, kelläm agyrjak bolýa. Ay birden elimem ağırcak kolu da. Geçti mi ne? Hava. Ne ben ayağım can gemoroyum düzediyorum ben.
Hana şo maşyn meňki. Yok o meňki o.
Ey durun sana bir mün. Şo da dakle eksus meňki. Onda meňki o zdaniýe. Onda meňki o zdaniýe. Ewa.
Asman meňki. Onda ýer meňki. Hemme zady özüňiz aldyňyz-da, maňa hiç zadam goýmadyňyz.
Oýnamzok ýa-ma, ýör.
Düşmanlary süňden gülýä.
Salam. Salam. Erkekleň iň köp we iň uly ýalany näme? Erkekleň iň uly ýalany Meň ýagdaýym gowy. Meni alada etme.

Alaý özüňe döz-äý eşik. Ýa-da Dündar-aý şu gürrüňiňden şu gün men özüme eşik alsam ertügün kostýum ala galan bolsam, soň çagalarymyzyň geljegi barada alada edeňokmy sen? Olary okatmaly, öýli-işikli etmeli, eklemeli, saklamaly. Ýöne biziň şu wagt çagamyz ýog-a. A bolar-a. Muhammet gaýrat et doganymlarda bir kyrhaborlygyňy bildiräýme, masgara edäýme meni. Men kyrhabor däl men ekonomny ekonom edip ýaşamaly bu döwürde ikisi başga zat ol çalyşýaň sen. Söyle şu tike bazardan onda çagalara süýji köke dalaly. Näme onuň öz öýünde süýji köke ýokmy? Ol myhmanyň öňüne süýji köke goýmaly dälmi hökman bir wzýatka berip barmaly dälmi? Wzýatka bolanok ol biz myhmançylyga barýas süýji kökeli barsaň gowuda. Hawa bu gün sen süýji köke alyn ertir sen oňa ýene bir zat alyp ber birigün çagalarymyz kim öýli işkletmeli keýik.

Ekonomiýa halanok ki maşyny ekonom etmek bolanok. Ýo men sen gowy aleyna ýagap berjek sen şony goý ekonom et. Anjan ekonom diýdiňmi?
Ekonom da. Gulagyň eşdilendir.
Maşyn ekonomiýa halaýan däldir. Agamjan ýaňky puluňa bir ýagam berilýän ýöne şolar ýaly gowy kasbada üç ýagam berilýär. Meni bärik diňle.
Maňa ýewropeýskiý, original, moşnyý, güýçli ýag gerek. Men maşynymy özümden beter gowy görýän düşünýäňmi? Sen amle şu ýagy al.
Şu ýag beýleki ýaglardan gowy bolmasa pes däl.
E bu türkmeniň ýagara. Bu nemes, germansk ýaglaram gowy ýagdyr. Ýönem sen şuny al, ýüzüňden bildirip dur-a, hem arzan zat gerek, hemem gowy zat gerek. Sen şuny al-a, ýalňyşmaýaň. Ýöne men hemme zatda ekonom edýän. Eşikde, öýde, öýdäkide, öýdäkide, ýöne maşynda däl. Düşünýäňmi? Agam bu ekonomiýa däl. By akylly ekonomiýa. Ot ete sowsem dury goý razgawor. Ýagşyny alýarmysyň?
Iminna sen lölölö. Gow Jahan sen lölölö diýip goýupsyň internetde tik tokda instagramda neme zat ol iýmekmi ýa neme etmek bir aýda ony terjimesini bir gow neme diýdiň. Çyndanammy? Ljuboý ýerden alyp bo Hä? Hä? Äý. Laýkjagazy basmalary aýtjakka? Häzir basarlar olar. Laýkjagazy basyň, laýkjagazy basyň! Häzir aýtýarlar, laýkjagazy basdyg-a diýýä, syhrançam edipdirler, dostlaryna-da paýlaşypdyrlar. Hä, boldy, boldy, boldy. Goýduk, goýduk. Boldy. Lü-lü-lü diýmek, lü, altylyk san. Sen, lü-lü-lü, sen, bet diýmek bolýar. Nihan lou lou lou diýýärler hytaýda ýa-da ýöne sen nji edýärler-dä sen wapşe betde kruto bet nji ýow ýow şon ýaly bolýa lýuboý ýerde lou lou lou diýibilýäňiz arkaýynjak. Ýöne beýdide mollymyň ýanyna baryp lawşy nihan lou lou lou diýýärler ululara diýilýär näler professorlara ýöne dostlaryň arasyna nji sen. Lölölö. Şeýdä mugallymlaryň ýanyna baryp diýäýme, masgara bolarsyň. Ýüzüňe şeý diýip serederler, a-m ederler welin, gaty kän gowy däldir. No, gowy däl diýip bir formalny gürrüň däl-dä bu zat.